Ella?
Joël? Wärs du schon enker verléift an en Chatbot? Nee, ech haasse ChatGPT. Mee ech muss awer zouginn, et gouf enker ee ganz niddrege Moment an engem Essay-Schreifprozess an der Bibliothéik, wou et schon wierklech spéit war an do hunn ech ChatGPT dann awer enker all meng Frustratiounen erzielt. Ech hu mech och ganz verstane gefillt. Mee et gouf awer wierklech keng Widderhuelung vun deem Gespréich. Jo, dat kennen ech. Also Frustratioun ass, mengen ech, dat eenzegt Gefill, wat ech och schonn esou vis-à-vis vu esou engem Chatbot geäussert hunn. Mee éischter, well den Chatbot net funktionéiert huet an iwwerhaapt net dat gemeet huet, wat ech gefrot hunn.

Moien a wëllkomm zu enger neier Episod vu Méi wéi Sex. Lo denkt der iech bestëmmt, schwätzen déi lo scho rëm iwwer AI, iwwer KI, iwwer sougenannt kënschtlech Intelligenz? A mir sinn hei fir iech ze soen, Jo, mir schwätze scho rëm iwwer kënschtlech Intelligenz. Wat hu mer dann haut um Programm? Majo ech fannen et gëtt nach ze vill Saachen iwwert déi een sech do opreege kann, also man mer dat dann haut och direkt an mir giffen am Fong ufänken mat e bëssen eis na enker iwwert Chatbots austauschen an dono gi mer dann an e bësse méi däischter Thematiken sou wéi Deepfake Pornographie. Vläicht fir déi déi eis éischt Episode iwwer AI na net gelauschtert hunn, mäert dat. Also dat ass mengen ech dee beschten Intro fir dës Episode deen der iech kënnt virstellen. Soss kann ech just enker ganz kuerz soen dat obwuel do ëmmer intelligent an Intelligenz an esou weider drasteet an deenen Begrëffer, Sinn dat Computerprogrammer, déi een, mengen ech, net wierklech als intelligent kinnt bezeechnen, mee bei der Textgeneratioun, also bei deenen Chatbots, ass et esou, dat déi halt relativ gutt dran sinn, dat nächst Wuert ze roden an eng Äntwert op eng Fro ze roden, mee kee Verständnis dovunner hunn, wat déi Wierder heeschen, déi do kommen. Also muss ee sech ëmmer virun Aen halen, dat net wierklech eng Intelligenz do sëtzt an dat deen Term AI virun allem Marketing ass, esou wéi en dat och schonn virun 20 Joer war, do sinn och schonn Applikatioune mat sougenannter AI verkaaft ginn, déi wäre genau esou wéineg intelligent. A bei esou Bildgeneratioun schwätze mer och vun AI, net well do e klenge Geescht am Computer sëtzt, deen dee weess wat e soll molen, mee well et eben änlech Technike vu Machine Learning sinn, déi do zum Asaz kommen. Mee Ella, dann schwätze mer mol iwwer déi Chatbots an déi Relatiounen domadder. Wat hues de dann schonn mol sou héieren vun Relatiounen mat Chatbots déi vläicht aner Leit hunn? Ech mengt dat war lo rezent an den News wou en neien Update koum bei Chatgpt gell oder bei enger anerer esou enger Plattform wou Dann ChatGPT d'Funktiounen oder oder d'Äntwerten, déi déi Modeller da kënne ginn, ageschränkt haten. An do gouf sech dann immens dergéint gewiert an gouf rise Reaktiounen, well Leit sech do wierklech Bezéiunge mat deenen opgebaut haten an de Computer dann esou konditionéiert haten, datt en äntwert, wéi wa se sech géife kennen. An do ware Leit, déi ware bestuet mat hirer AI, hunn ech op TikTok gesinn. An Déi hunn dat dann esou beschriwwen, wéi wann vun engem Dag op deen aneren hire Partner fort wier. A bah, fir mech perséinlech ass dat elo ganz onverständlech, mee wann s de an der Situatioun bass, kann ech mer awer virstellen, datt do wierklech der dann den Teppech ënnert de Féiss erausgezu gëtt, wann s de de wierklech esou vill intensiv an déi Technologie dann investéiert hues. Also et gouf och nach méi tragesch Geschichten, inklusiv Leit, déi entweder Strofdote begaangen hunn, well se vun hirer Companion AI, also do gëtt et jo dann nieft deenen Chatbots wéi ChatGPT an aneren, déi mer alleguerte méi oder manner gutt kennen, gëtt et dann och speziell Apps oder Websäiten, wou een dann wierklech mat esou enger. Äert Persoun oder enger Simulatioun vun enger Persoun éischter, da kann eng eng Bezéiung, an dacks och eng romantesch Bezéiung, simuléieren. An et gouf et schonn Leit, déi zu Strofdote quasi ugestift gi sinn, also net vum selwe, mee déi da gesot hunn, ech wëll dat an dat maachen. Also et war iergendee jonke Mann, dee wollt d'Queen vun England, déi deemools nach gelieft huet, ëmbréngen. An den Chatbot oder seng Companion AI huet dann gemengt dat wär eng gutt Idee an hien doranner bestärkt an hien dat hunn effektiv probéiert. Bon hien ass net immens wäit komm mä trotzdem huet en eng Strofdot begongen an et gëtt och mëttlerweil op d'mannst een Geriichtsprozess vun Elteren vun engem Jugendlechen deen e Suizid begaangen huet, an wou d'Eltere soen, dat ass d'Schold oder d'Matschold vun ChatGPT, well ChatGPT de Jong einfach déi ganzen Zäit bestäerkt huet an och déi ganzen Zäit gesot huet, Nee, deng Famill, schwätz net mat där, déi wëllen der net hëllefen, du brauchs just mech. Wou een sech einfach freet, okay, wéi kann dat sinn, dat obwuel déi Firmen ëmmer soen, Si giffen Suizidpräventioun mat an hir Programmer abauen. Dat dann einfach sou déi alleréischt Saachen, déi een soll maachen, nämlech mat richtege Mënsche schwätzen, dat déi quasi dann ofgeblockt ginn. Jo, dat ass jo absolut schrecklech. An dat hunn ech och nach net gewosst, dass dat ka passéieren, well ech hunn ëmmer éischter geduecht, d'Gefor wär sou, jo, wann s de mat. deene Modeller dann eng Aart vum Austausch hues, déi der esou gutt gefält, dass de dann op eemol keng Loscht méi op sozial Interaktioune mat Mënschen hues, dass dat dann d'Gefor ass, dass de esou isoléiert gëss. Mee ech hat elo net geduecht, dass d'AI dech dann aktiv kann dozou opfuerderen, dech ze isoléieren an dech am Fong géint däi soziaalt Ëmfeld stellt. Dat ass jo nach eng Kéier nach e Level méi beängschtegend, dass dat och geet.
Do gëtt et eeben elo an den USA e Gerichtsprozess, wou dann och soll gekläert ginn, Jo, ween ween déi Verantwortung soll hunn, dat ass natierlech dann ëmmer juristesch schwiereg dat ze klären. Ech denken awer, datt déi Firmen am Fong eng grouss Verantwortung hu fir den Output vun deem wat hir Programmer liwweren an deen awer ëmmer ervu sech weisen, well se halt einfach esou maache wéi wann déi Programmer een eegene Wëllen hätten oder iergendwéi intelligent wieren an eng eegen Entitéit wieren. An domadder gëtt d'Verantwortung jo dann op eng Entitéit geluecht, déi iwwerhaapt net verantwortlech si kann am juristesche Sënn. Also du kanns jo net e Computerprogramm iergendwéi an de Prisong sëtzen oder esou. Dat heescht, do ass scho quasi esou déi Verantwortungslosegkeet vun deene Firmen, déi ass mat agebaut an deenen Tools. Jo an gläichzäiteg awer och gëss de wann s de dann awer Gedanken äussers wéi ah ech hu bëssen Angscht am Fong dass dat Ganzt ausser Kontroll geréit an dass mer op eemol guer net méi wësse wat déi AIen esou ënnertenee maachen an esou. Da gëss de awer schonn esou bëssen als esou ee Conspiracy Theory Virmanger dann duergestallt. Mee ech ech vertrauen ChatGPT kee Meter, also ech sinn do ganz skeptesch. Ja ech och, also dat fir mech och einfach muss ech soen keen Tool deen ech vill benotzen oder dee mer vill vill hëlleft an deementsprechend ass déi Idee fir mat esou engem Bot eng Relatioun ufänken ze wëllen och iergendwéi ganz wäit fort bei mir. Jo ech wollt grad soen, also dat Mësstrauen ass absolut keng gutt Basis fir eng gesond Bezéiung. Dann gëtt et awer och nach Säiten an Apps, déi net just eng romantesch oder eng frëndschaftlech Bezéiung simuléiere sollen, mee direkt eng sexuell Relatioun. Also do gëtt et bei där, ech mengen déi heescht esouguer Companion AI, esou eng vun deene gréissten, Vun deenen Apps gëtt et, meng ech, einfach de Premium-Modell, wou een da muss bezuelen, fir datt den Chatbot dann och eng sexuell Relatioun wëll, wat och schonn iergendwéi e bëssen e komeschen Twist an där ganzer Saach ass. Mee et gëtt dann eben och nach esou, jo, ech weess net, Pornosäiten, déi sech genau dorobber spezialiséiert hunn. An ech hu mer Dat haut sou kuerz enker ugekuckt, ee vun esou Siten, also en ass relativ uewe geweecht, duerfir hunn ech un dat en dat en relativ grouss ass, an da ginn engem do esou puer Perséinlechkeeten, déi keng Perséinlechkeete sinn, mee einfach just Chatbots, virgestallt. Dat ass dann relativ vill fiktiv, dat ass relativ vill mat esou Anime-Figuren, déi engem do virgestallt ginn, an déi meescht dovunner hunn ech elo weiblech gelies, also et ass genau ënner deenen 5 Beispiller déi engem op der éischter Säit gewise sinn ass genau ee Mann an dann kann een esou sech Tags ukucken wéi déi Chatbots da solle sinn an do sinn dann direkt esou Saachen wéi Sklave oder unterwürfig déi do stinn. Do gëtt schonn direkt esou ee Rollebild an esou en e Bild vun vu Fraen vermëttelt déi dann sexuell gefälleg solle sinn an Also dat fillt sech iergendwéi ganz eekleg un, wann ech dat esou gesinn, an net iergendwéi wéi eppes, wou ech mer denken, ok, do kann ee vläicht dann nach iergendeppes erauszéien, sou. Jo, do hate mer och d'lescht Kéier awer hate mer schonn e bëssen driwwer geschwat, mee net am Detail, mee déi Gefor einfach och fir real Bezéiungen, wann ee sech dru gewinnt, dass déi sexuell a gänze physescher Partner een einfach alles mat sech maache léisst a sech alles gefale léisst a guer keng Bedürfnisser huet, wat dat fir Gedankegäng a wat dat fir Muechtverhältnisser dann normaliséiert an de Käpp vun deene Leit an dat dann ganz, ganz real Konditionéierungen da mat sech bréngt, wéi een dann eben d'Welt an wéi een aner Mënschen a wéi Fraen dann am reale Liewen och gesäit a behandelt an jo, ech sinn do wierklech och keng, keng positiv. Konsequenzen, déi dat iergendwéi kéint mat sech zéien.
Ech denke mer, prinzipiell, sou am, also wierklech prinzipiell schwätzt näischt dogéint, fir wann ee méi däischter Fantasien huet oder wann een déi exploren wëll, schwätzt jo am Fong näischt dogéint, fir dat iergendwéi ze maachen. Mee fir mech ass déi grouss Fro halt, Ass esou een Chatbot, deen da wierklech esou e ganze Mënsch oder eng ganz Persoun soll simuléieren, dee beschte Wee, fir dat ze maachen? Well et gëtt jo vill Leit, déi zum Beispill Fanfiction oder soss iergendwéi Smut liesen, fir eben op esou méi däischter Fantasien anzegoen oder déi esouguer schreiwen, fir dat bëssen ausliewen ze kënnen oder dat einfach an hirem Kapp maachen. Mee ech denke mer, do ass et vläicht e bëssen anescht, well dat éischtens zäitlech begrenzt ass, well iergendwann ass d'Geschicht halt fäerdeg, an een och vläicht net esou direkt betraff ass am Sënn vun, dat bezitt sech net op mech, mee dat ass iergendwéi eng aner Figur oder ech liesen iwwer zwou Figuren, déi dat an dat maachen. Dat ass vläicht dann e bëssen nach esou e Level vun Abstraktioun, dee vläicht méi gesond ass. Du gëss jo dann an deem Fall och net vun där anerer Partie esou aktiv bestätegt. Also wann s du dir dat ausdenks, dann denks du dir dat eben aus. Du has net eng aner Entitéit, déi vu sech aus, also déi ai mécht jo och net wierklech esou vu sech aus mat, mee du kriss awer d'Gefill, et ass awer schonn da méi esou op dech bezunn a manner eng Interaktioun, géif ech soen.
Ech hunn och ëmmer e bësse esou den Androck, dat ass am Fong dann esou eng Aart vu Masturbatioun, obwuel ee vläicht d'Gefill hätt, et Giff ee mat enger anerer Persoun schwätzen, also sief et elo ob dat elo esou een Sex-Chatbot ass oder einfach ee Bezéiungsbot, et kann een ni esou déi Déift vun Interaktiounen kréien, déi ee mat engem Mënsch kritt. Et kritt een och ni iergendwéi esou dee Feedback, deen ee bei engem richtege Mënsch giff kréien, well dat ass eppes, wat mer elo schonn e bëssen esou zwëschen den Zeilen ugeschwat hunn, wou s du och soos, ChatGPT huet de Modell geännert, Ee vun deene grousse Kritikpunkten an der leschter Zäit war jo, dat déi Chatbots sou sycophantic wieren. Ech hunn probéiert en Wuert ze fannen op Lëtzebuergesch oder op Däitsch fir dat ze iwwersetzen. Ech hunn net wierklech engt fonnt. Also wann een sou ganz schmeichleresch ass an enger Persoun ëmmer Jo seet, dann seet een op Englesch sycophantic, ee Speichellecker, deen der alles noseet. An doduerch kritt ee jo dann e ganz verzerrtent Bild vun der Wierklechkeet, wann een déi ganz Zäit quasi sech mat enger Entitéit ënnerhält, wou ee mengt, wier eng Persoun, déi engem seet, jo du bass super an jo et ass alles super gutt wat s de mëss an mä weider esou. Ech ka mir virstellen, datt dat a gewësse Situatioune gutt deet, dat ze héieren, mee op länger Dauer ass et warscheinlech einfach net immens gesond fir ni irgendwie negative Feedback ze kréien. Jo, ech sinn do voll d'accord. Ech maache mer och Suergen ëm eis sozial Interaktiounen. Du waars jo e bëssen op deene Siten ënnerwee. Ass dir do eppes Spezifesches opgefall, eppes Interessantes, eppes, wat s de erkläre wollts? Ma dat bréngt eis vläicht bei en anert Thema, well mir ass nämlech hei eng Chatpersona opgefall, wou net irgendwie esou e KI-generéiert Bild ass, mee tatsächlech eng Foto, déi fir mech dann awer iergendwéi e bëssen echt ausgesäit, an en Numm vun enger Schauspillerin, deen e bëssen ofgewandelt ass, also de Virnumm ass ganz e bëssen anescht, ech soe lo net, ween et ass, fir déi Persoun lo net onbedéngt, datt een do elo no siche geet oder esou. Dat heescht, do ginn dann och esou Prominenter oder Schauspiller, innen oder soss Leit, déi halt echt Persounen sinn, nogebilt, wat och ëmmer dat heescht. Also ech ka mer net virstellen, datt déi Persoun sou géif reagéieren, wéi déi richteg Persoun géif am Chat reagéieren, mee halt sou, wéi Leit sech dat virstellen an natierlech op eng immens sexualiséiert Aart a Weis. An dat fannen ech och schonn extrem schlëmm eigentlech. Also do gëtt dann d'Bild an den Numm vun enger Persoun, vun enger echter Persoun geholl an dann sou gemeet, wéi wann déi iergendwéi sou een, Sexbot wier. War dat just eng Foto oder waren dat och Videoen déi een do vun der Persoun konnt gesinn? Also hei sinn effektiv méi Fotoen, Videoen si keng an verschiddene vun deene Fotoen schéngen och ganz kloer AI generated ze sinn, mee déi sinn natierlech virun allem do fir dat een den Chat mat deem Chatbot ufänkt. Mee dat bréngt eis jo dann direkt bei eist zweet Ënnerthema, nämlech déi AI generated Pornografie, beziehungsweise déi Deepfakes. Jo, genau.
Ech hu mer, wou ech mech virbereet hu fir eist Gespréich, hunn ech mer iwwerluecht, wéini ech fir d'éischte Kéier iwwert déi Saach nogeduecht hunn, iwwer Deepfakes an d'Ethik an all déi Froen do hannendrunner. An dat war am Fong an engem anere Kontext, dat hat nach guer näischt mat Deepfakes ze dinn, Mee fir déi déi sech erënneren, dem Kanye West säi Musekvideo zu sengem Lidd Famous, am Juni 2016 ass dat rauskomm an dat war deemools e grousse Skandal an e grousst Gespréichsthema, well heen hat nämlech eng Rei prominent Leit als plakeg Wuess Figuren nobilde gelooss an déi dann an e Bett geluecht a sech selwer derbäi. Also dorënner waren och zum Beispill dann seng deemoleg Fra, d'Kim Kardashian, och den Donald Trump an och d'Rihanna mam Chris Brown, also dee Mann, deen hatt ganz schlëmmes handelt huet an déi Persoun, déi am Fong fir am meeschten Debatt gesuergt huet, war eben dann d'Taylor Swift, wat och plakeg nieft dem Kanye West an deem Bett ebe lung, als Wuessfigur. Also et gouf gesot, hien hätt d'Erlaabnis gehat vum Kim Kardashian. Bei den aneren ass et net ganz kloer, mee hien hat awer och sou ganz provokativ en Tweet gemaach mat, Ah, verklot mech dach, weess de, dofir huelen ech un, dass hien am Fong awer net de Konsens hat vun deenen anere Persounen. An ech denken op d'mannst, also si hat jo do eng immens grouss Debatt, d'Taylor Swift an de Kanye West, ëm déi Zäit. Dat heescht, ech denke wierklech net, dass hatt säi Konsens ginn huet. Et fält mer schwéier, dat als iergendeppes aneschteres ze gesinn, wéi einfach e Racheakt, fir hatt dann eben an där Positioun an engem Musekvideo ofzebilden.
Dat ass jo eppes, wat oft den Ausléiser ass, fir esou, jo, fake, plakeg Fotoe vu Leit ze generéieren an dann och ze verbreeden, fir deene Leit, ech soe lo Leit, mee am Fong muss mer eis kloer sinn, datt et zu 99 Prozent Frae sinn, déi d'Affer si vun deenen Deepfakes, also wou dann mat Hëllef vun esou KI-Techniken halt einfach Fake Fotoen vun hinnen wéi se plakeg sinn oder Sex hunn oder wat och ëmmer generéiert ginn an dann verdeelt ginn. Jo an dat kann dann och op engem perséinleche Level sinn, also zum Beispill wann eng Fra net gemaach huet wéi de Mann dann ebe wollt oder wann se verlooss huet oder iergendwéi esou eppes fir se dann domadder ze quälen. Mee dat kann awer och immens politesch sinn an iwwerhaapt net perséinlech. Zwee ganz berühmte Beispiller waren zum Beispill d'Journalistin Rane Ayoub, déi ëffentlech iwwert déi politesch Situatioun ronderëm d'Vergewaltegung vun engem aachtjärege Meedche geschwat huet, an dat selwecht ass och der Schauspillerin Bella Thorne geschitt, wou si sech fir Iwwerliewender vu sexueller Gewalt agesat huet. Do sinn dann op eemol och Deepfakes vun hinnen zirkuléiert, fir se am Fong ze erpressen a fir se rouegzestellen an. fir se och ze delegitiméieren an hinnen am Fong hire politeschen Asaz wech ze huelen, souzesoen. A wéi s de soos, et fält natierlech op, datt et haaptsächlech eppes ass, wat Frae geschitt. Ech mengen, dat ass wéineg iwwerraschend. Ech hat en Artikel gelies, wou ech mech virbereet hu fir d'Gespréich, vum Sophie Maddox, a si weist am Fong, datt Frae geschichtlech am Fong meeschtens d'Haaptziler waren, wann nei Technologië fir béiswëlleg Zwecker adoptéiert goufen. Also dat ass also just eng Fro vun der Zäit gewiescht, bis dat dann och mat artifizieller Intelligenz de Fall war. Frae ginn natierlech souwisou vun allen Ecke sexualiséiert an ouni hire Konsens als sexuell Objekter wouergeholl. An an enger patriarchaler Gesellschaft sinn ech wierklech net schockéiert, datt sech och elo esou Fräiheeten iwwert d'Kierpere vu Fraen a weiblech geliesene Persoune geholl ginn.
Ech hunn bei der Virbereedung einfach ganz naiv AI generated pornography an eng Suchmaschinn aginn an déi éischt déi ech probéiert hunn huet mer tatsächlech net dat rausgi wat ech geduecht hunn, nämlech iergendwéi interessant Artikelen dozou, mee ganz vill vun deene Siten wou een dann esou Biller sech kann ukucken an och selwer kann generéieren an Ech hu mech bei engem esou engem Site e bësse méi doduerch geklickt an do kënnt een dann och séier iergendwéi an esou ee Menü, wou een dat ka selwer ausprobéieren, wou ee ka selwer Prompts aginn. Als éischt kann een dann ee Bild uklicken an da sech ukucken, wat esou, wat do déi Prompts waren, also déi Stéchwierder déi een agëtt fir dat dann e Bild generéiert gëtt an iergendwéi hunn ech direkt no enker op Generieren oder op Generate geklickt an du ass en eng Feelermeldung komm, kënne en dat Bild net maachen well do ass en Numm dran vun enger richteger Persoun. Geduecht ok dat ass jo gutt wann een dat dann net ka maachen, hunn dunn eng fiktiv Persoun aginn an krut direkt e Bild generéiert déi natierlech ausgesäit wéi déi Schauspillerin vun deem Personnage deen ech aginn hunn. Ech hunn dunn och nach een ee Comic Charakter aginn wou dann och eng Foto komm ass an do ass dann och den Alter vun der fiktiver Persoun net beuecht ginn, jo wat e bëssen vill dégoulasse ass. Also ech hunn lo net. fuerchtbar vill Experimenter gemeet, mee déi puer Minutten si mir am Fong schonn duergaang fir fir mech ze wëssen, datt ech dat keng nei interessant Technologie fannen, mee éischter zimlech zimlech eekleg.
Jo, also et gëtt jo och dann vill dat Argument gemaach, datt en Deepfake am Fong net vill anescht ass wéi eng sexuell Fantasie aus enger ethescher Perspektiv. An do sinn ech elo awer iwwerhaapt net d'accord, well betraffe Mënsche reportéieren awer laangjäreg schlëmm Effekter, esou wéi Angschtzoustänn, déi dann och bis zur physescher Krankheet an Jobverloscht an all d'Konsequenzen, déi domadder da kommen, féiere kënnen. An dofir hunn ech am Fong gréisstendeels gelies, datt Leit, déi sech mat deem Thema auskennen, Deepfakes éischter als eng ganz déif Invasioun vun engem Mënsch senger sexueller Privatsphär gesinn, an datt dat dann éischter an d'Kategorie vun net konsensuellem pornografesche Material gehéiere sollt. An da stellen sech natierlech d'Froen iwwer, Wéi regléiert een dat? Wéi kann een dogéinter virgoen? Hues du eng Idee zur gesetzlecher Situatioun oder Gedanken dozou? Also ech denken, datt et natierlech d'Recht um eegene Bild gëtt, wat, mengen ech, an deene meeschte Länner einfach esou ass, datt ee säerf selwer decidéieren, wat mat Fotoen a Videoe vun engem passéiert. An ech denken, datt do d'Generéiere vu Biller, déi esou sollen ausgesinn, wéi ee selwer, natierlech och mat dra fält. A was du elo gesot hues, esou déi, dat Argument vun, jo, et ass jo just eng Fantasie, dat gëllt fir mech och net, well wann elo iergendee giff ech weess net, den, de Playboy huelen oder soss halt iergendwelch konsensuell geholle Fotoen, wou Leit plakeg oder a sexuelle Positiounen drop sinn, an ee giff dann mat Photoshop oder einfach mat der Schéier eng Foto vun enger anerer Persoun huelen an där d'Gesiicht d'Gesiicht dann op dat Pornobild pëschen, dann giff och, meng ech, kee soen, jo, mä et ass jo just eng Fantasie. Dat ass einfach ultra creepy an grenziwwerschreidend a verletzend an esou sollt dat menger Meenung no legal och behandelt gin, virun allem wann een déi Saachen dann och nach verbreet. Also et gëtt jo dann zwee Enner quasi, also et gëtt dat engt Enn, dat ass den Ufank, sollt dat méiglechst ënnerbonne gi bei der Generatioun, do denken ech och schonn dat ee muss jo soen, also op jiddefalls déi Siten wou een dat ganz einfach ka maachen, Dat misst méi staark reguléiert ginn an dann misst virun allem d'Verbreeden vun esou Material halt einfach och ënner ënner Strof stoen. Ech denke mer dat een mëttlerweil wahrscheinlech schonn kann mat Recht um eegene Bild Prozesser gewannen, mee ech stelle mer awer d'Fro ob een net vläicht misst méi staark géint esou Saachen virgoen. Et gëtt Länner an Bundesstaaten, an den USA zum Beispill, mee och an anere Länner wou et Gesetzer ginn oder Gesetzesvirschléi ginn, fir esou Saachen ze verbidden. Esouwäit ech weess, gëtt et zu Lëtzebuerg nach kee speziellt Gesetz do dogéint. Ech denken, datt d'Recht um eegene Bild trotzdeem ëmmer zielt an et duerfir trotzdeem net legal ass. Mee ee speziellt Gesetz genau do dogéint gëtt et, mengen ech, nach net, misst et menger Meenung no awer ginn. Ech denken, datt dat awer och eng Saach ass, wou ee lo net just ka soen, okay, mir maachen ee Gesetz an dann ass et gutt. Well de Problem mat esou Gesetzer ass jo och, dat d'Afferen dann ëmmer mussen un d'Ëffentlechkeet goen oder op d'mannst bei d'Police goen a soen, hei, ech wëll eng Plainte maachen. An da brauche se vläicht en Affekot an dat ass deier a kascht vill Zäit an Energie. An datt ee jo dann och iergendwou an der Ëffentlechkeet erëm eng Kéier mat deem ganze Fall, dat heescht, do brauch ee virun allem e Mentalitéitswandel an eng gesellschaftlech Ächtung vun dem Generéieren vu sou Biller. Jo, do sinn ech ganz d'accord. Och well eben de Fakt ass, dass dat haaptsächlech Frae passéiert, eben och dann ee gesellschaftleche Wandel géint d'Patriarchat. Dat misst mer och endlech mol ofschafen. An dann mam Patriarchat giff ech dann och alleguerten déi aner ekelhaft Muechtstrukturen ofschafen. An ech mengen déi gesäit een dann awer definitiv och reflektéiert an deene Biller, oder?
Definitiv. Also wann ee sech esou déi Biller ukuckt, dann sinn déi allermeeschte Persoune wäiss op deene Biller. Et sinn natierlech virun allem Fraen ze gesinn. Si hunn Proportiounen, déi zum Deel, mengen ech, anatomesch scho guer net méi machbar sinn. Dat kritt een dann och iergendwéi esou eng, esou ee grujlegen Androck vun esou deene, jo, Anime-Biller, déi, déi een heiansdo gesäit, mat esou komplett iwwerdriwwene Proportiounen, déi dann halt esou als Fake Foto ëmgesat ginn. Also dat ass eng ganz eng ganz eegen an eng ganz weird an eekleg Ästhetik. An ech denken, dat dat keen Zoufall ass. Also dat läit net onbedéngt dorunner wat Leit aginn, mee dat läit och schonn un deem Bias deen quasi am Material ass vun deenen Machine Learning Maschinnen, vun deenen jo AI Billergeneratoren, an déi si jo net onbedéngt gemaach gi fir esou pornographesch Biller ze maachen, mä déi sinn einfach gemeet gi fir Biller ze maachen. An elo freet ee sech vläicht, okay, wéi, wisou kënnen déi Generatoren esou gutt Pornoe generéieren? Mä d'Äntwert ass ganz einfach, Et ass enorm vill Pornographie an och CSA, also Child Sexual Abuse Material an den Trainingsdonnéeën. Et gëtt Ënnersichungen, déi déi Trainingsdonnéeë sech ugekuckt hunn an wou dann einfach erauskomm ass, ok, et ass einfach enorm, enorm, enorm vill Pornographie an deem Datematerial. Dat Datrema gëtt jo net vun Hand gesammelt, mee och vu Programmer, vu Bots, déi einfach op all Säiten am Internet ginn an alles eroflueden, wat se fannen. An do ass nu mol einfach enorm vill Pornografie dran. Dat ass esou ee Punkt. Dat heescht, do gouf et dann och schonn esou Experimenter, dat wann ee quasi den ongefilterte Bildgenerator geholl huet an dee selwer installéiert huet mat deem Datamaterial wat dran ass an et huet een dann Big aginn, dann ass e Bild vu Brécht komm, well dat einfach dat déi Konnotatioun ass déi quasi sou krass am Datamaterial agebonnen ass, dat wann ee Big agëtt dat dann Brécht kommen, well dat sou heefeg an deem Material ass. Also dat just zur Verdäitlechung. An dann. gouf et aner Artikelen, déi ech gelies hunn, déi e bëssen iwwert esou déi Ästhetik vun deenen AI-Biller, an ech schwätze lo net nëmme just vun de pornographesche Biller, mee allgemeng vun deene Biller, geschwat huet. An do ass natierlech vill mat Feedback geschafft ginn, also esou wéi eng Biller si gutt. An dacks sinn do Leit da gefrot ginn an dacks si Leit gefrot ginn, déi schonn interesséiert waren un esou AI-Biller. Dat heescht, et gouf dann e relativ klengen, immens homogenen, zum gréissten Deel männleche Grupp vu sou, jo, Tech Bros, déi Feedback ginn hunn an d'Ästhetik gepräägt hu vun deene Biller. Duerfir gesinn déi dann oft esou aus, wéi se ausgesinn. Also mir hunn engersäits een Datamaterial, wat straight up pornographic ass an deementspriechend schonn immens vill Bias u wéi gesi Kierperen, a virun allem Fraekierperen, aus hunn. An dann nach eng Kéier esou eng Korrekturschleife, wou dann vun esou e puer Tech Bros de Goût ofgebilt gëtt. An ech mengen dat féiert einfach dozou, dat déi Saachen esou ausgesinn, wéi se ausgesinn. gesinn a fir dat enker dann erofzebriechen oder eropzebriechen op méi méi grouss Termen, jo et ass einfach Patriarchat, Rassismus, Lookism mat agebaut an deem Material an et muss ee wahrscheinlech sech zimmlech ustrengen fir iergendeppes aneschters erauszekréien. Jo, an da si mer och einfach erëm zeréck bei deem Punkt, deen ech virdru schonn e bëssi ugeschnidden hat, dass Fraekierperen an d'Kierpere vu weiblech geliesene Persounen an dëser Gesellschaft einfach immens, immens breet gefächert sexuell objektifizéiert ginn. A gläichzäiteg ginn awer Fraen och fir hir Sexualitéit bestrooft. Also dat ass net eppes, wat se däerfen hunn, an dat ass eppes wat se direkt delegitimiséiert an hinnen Autoritéit a Respekt wech hëlt. An dofir funktionéieren eben och déi Deepfakes esou gutt, fir se géint Fraen anzesetzen an fir Fraen domadder ze erpressen an aus der ëffentlecher Sphär am Fong ze verdreiwen, well eben déi ganz eekleg patriarchal Strukture wéi s de soos einfach och schonn an der Gesellschaft present sinn. an dann total do raspillen an dat am Fong alles méiglech maachen. Also et ass duerchaus keen Zoufall, datt och vill Deepfakes zum Beispill vum Hillary Clinton zirkuléiert sinn, net nëmmen 2016, mee awer och 2016.
Dat war jo e Schluss-Speech, wéi ech e gären an dësem Podcast héieren. Deem kann ech am Fong net méi ganz vill hinzuzéien. fügen. Also villmools Merci Ella, net nëmmen fir den Speech, mee och fir dat Gespréich wat mer elo haten. An ech denken, wat mer dann zesummefaassend kënne soen ass, dat déi AI Geschichten jo net op där Aart a Weis geféierlech sinn, wéi dat vläicht vun den Hiersteller heiansdo gesot gëtt, also esou à la, oh mir mussen oppassen dat d'Roboteren net eis Welt iwwerhuelen oder eis alleguerten ëmbréngen, mee éischter vill méi subtil sinn an deem Sënn, dat se eis all eenzel konditionéieren op gewëssen Äert a Weisen an eis gesellschaftlech Biasen, gesellschaftlech Machtstrukturen, déi et scho ginn, einfach zementéieren an verstärken, wéi mer dat elo, mengen ech, un dem Beispill vun deenen Deepfakes a Sex-Chatbots ganz gutt gewisen hunn. Dat heescht, jo, passt op iech op, passt vläicht och op är Kollegen, Kolleginnen, Matmënschen op, déi vläicht heiansdo e bësse vill Zäit mat hirem AI-Companion verbréngen, a jo, vläicht schluedert déi an, eppes ze maachen, wou keng AI dru bedeelegt ass. Ech weess net, spillt mäin Jake oder ech niicht oder esou eppes.
Jo, deem kann ech just zoustëmmen. Passt openeen op, sidd léif mateneen an da gesi mer eis d'nächst Kéier. Jo, bis dann, ciao. Äddi.
Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Wat ass eng bakteriell Vaginos a wéi kann een géint se virgoen? Bakteriell Vaginos oder och BV ass eng gängeg Infektioun, déi entsteet, wann dat gesond Gläichgewiicht vu Bakterien an der Vagina gestéiert gëtt. Dat kann zu Disconfort oder souguer Péng féieren. Verschidde Leit hunn awer och guer keng Symptomer. Wat genau eng BW ass an wat een dogéint maache kann, dat erklären ech Iech an dëser Rubrik. An der Vagina befanne sech Milliarde vu Mikroben, déi hei zesummen an engem gesonde Gläichgewiicht existéieren. Dat nennt een och nach d'Vaginalflora. D'Vaginalflora ass dofir zoustänneg, dass krankmaachend Bakterien a Pilzen sech net vermeere kënnen. Gëtt des Balance awer gestéiert an et verännert sech zum Beispill de pH-Wäert vun der Vagina, da schaaft dat besser Liewensbedingunge fir des schiedlech Pilzen a Bakterien. Dann kënnt et zu verschidde Problemer, sou wéi bakteriell Vaginose. Déi genau Grënn fir sou en Ongläichgewiicht sinn net ëmmer kloer, mee et ginn e puer Faktoren, déi de Risiko erhéije kënnen. Zum Beispill. Éischtens, hormonell Schwankungen, wéi se oft wärend der Reegel oder enger Schwangerschaft optrieden. Och hormonell Verhütungsmëttel, sou wéi d'Pëll, kënnen hei en Afloss hunn. Zweetens, e geschwächtent Immunsystem. Dat kënnt zum Beispill oft vun Infektiounen, chronesche Krankheeten oder bei ganz vill Stress. Drëttens, verschidde Medikamenter, a ganz besonnesch Antibiotiquen. Véiertens, iwwerdriwwen Hygiène a Vaginalduschen, déi d'Vagina vu bannen ausspullen. Fënneftens, ongeschützte Sex, besonnesch mat neie Partner, innen. Wat sinn d'Symptomer vun enger BW? Wéi schonn erwäänt, hu vill betraffe Leit guer keng Symptomer. Anerer bemierke Saache wéi en ongewéinlechen Ausfloss, dee méi wässereg wéi soss oder groelzeg-wäiss vun der Faarf hier ass, e fëschegen oder muffege Geroch vun der Vagina, dass et ronderëm d'Vagina bäisst oder dass dee Beräich einfach irritéiert ass, dass et brennt beim Pipi maachen. Wann s du esou Symptomer spiers, maach dir keng Suergen, BV ass eng gängeg Infektioun a féiert selten zu méi schlëmme Problemer, wa se richteg behandelt gëtt. Wann net, kann se eent awer méi ufälleg maache fir sexuell iwwerdrobar Krankheeten. Oder se kann zu enger Beckenentzündung oder Komplikatiounen an der Schwangerschaft féieren. Wann s du mengs du has eng BV, sich dir am beschten Hëllef vun enger Doktesch. Si kann dech beroden oder dir wann néideg Antibioticken, Crèmen, Pëllen oder aner Hëllefsmëttel verschreiwen. Weider Informatiounen doriwwer, wéi een mat enger BV ëmgoe kann, fannt Dir am Kelly senger Rubrik iwwer Genitalgerécher, déi ech Iech natierlech verlinke wäert. Wéi kann ech eng BV vermeiden? Éischtens, Keng parfüméiert Produite bei der Vulva a Vagina benotzen. Dat kënne Seefe sinn, sougenannten Intimdeos oder och parfüméiert Binden an Tamponen. Zweetens, keng vaginal Dusche maachen. D'Vagina rengegt sech selwer a muss net vu banne gewäsch ginn. Fir méi Informatiounen an Tipps zu deem Thema lauschtert Iech gär eis Rubrik iwwer Intimhygiène un. Drëttens, Safe Sex praktizéieren. Kondomer a Leckticher kënnen hëllefen an et ass och wichteg seng Sextoys reegelméisseg a grëndlech ze wäschen. Zum Schluss wollt ech nach iwwer eng interessant nei Studie zu dem Thema schwätzen. Se gouf am Mäerz 2025 publizéiert a wäert villäicht veränneren, wéi mir bakteriell Vaginose verstinn a behandelen. Am Moment gëtt se nämlech net als sexuell iwwerdrobar Krankheet ugesinn, an dat obwuel sexuell aktiv sinn de Risiko erhéije kann. D'Studie huet zwou Gruppe vu monogamen, heterosexuelle Koppelen ënnersicht, wou d'Fra eng BV hat. Bei der enger Grupp gouf just d'Fra behandelt, bei der anerer och de Mann. Bei der éischter Grupp koum d'Infektioun bei 63 Prozent vun de Fraen no 12 Wochen zeréck, bei der zweeter Grupp waren et just 35 Prozent. Dat heescht, de Partner mat ze behandelen huet d'Chance, datt de Problem rëmkënnt, vill méi kleng gemaach. Dës nei Erkenntnisser suggeréieren, datt Leit mat enger Vagina kënnen nei infizéiert ginn, wa si Sex mat hirer Partnerpersoun mat Penis hunn. D'Autorinne vun der Studie hu sech dowéinst gefrot, ob mir e BV net sollen als sexuell iwwerdrobar Krankheet ugesinn. Hei ginn et awer nach ganz vill aner Faktoren ze beuechten a mir brauche méi Studie fir dat Ganzt besser ze verstoen. Trotzdeem, wann een ëmmer erëm u BVe leit a reegelméisseg mat där selwechter Persoun Sex huet, kéint et hëllefen, wann dës sech och behandele léisst.